say one okpo miliki girl chook im friend wey be mr okafor 48 years old man take kpai for inside im house wey dey for jakonde housing estate lekki and di name of di okpo miliki girl na joy kevin na october 60 2024 na im dis gbege take happen. Omila talks dem no go bus enter inside the Kwere local government area secretariat come burn am fire and na the new secretariat wey be say dem just build for Osiakpo inside the Kore local government area of Rivers State. This gbege happen after with Inspector General of Police wey be Olukayode Egbetoku withdraw all the police officers wey be say dem dey guide all the 23 local government secretariat dem for inside Rivers State. And also another set of Omila thugs dem don go bus enter inside Eleme local government area secretariat for inside rivers state come even burn am fire yesterday october seven twenty twenty four wey be on monday na im dis gbege take happen. Bravo. after wey family and friends dey come out to come talk o oh, say spirituality aka akpi say im dey miss for three days now say dem never really hear from am na so burna boy don come out come write on top his social media say na who dey miss come dey yarn say seven is real as plenty nigerians dey don come dey point hand dey tell am say be like say na him don go arrest spirituality no na after wey be say spirituality come out to come dey run mouth to come dey talk o oh, say burna boy with pdd say be like say dem dey knack anus together say because after wey pdd with burna boy snappy shot say na burna boy come win grammy award. e no tey after burna post his picture with diddy the next year i bin at the same particular year burna won grammy you understand me don't get offended na question i dey ask How many oil did he drop for your nyash before them give you that uh, trophy? This Delta State Marine Water priestess don come out to come accuse some people wey come as Shira and say make she work for them as she come work for them finish wey make them come get money instead of those people to come out to come appreciate her na so dem come go church come go do testimony as she come dey provoke say make those people dem make dem sharparly come her shrine to come thank her gods and also make dem give her her own shrine say if not say she go come out come call all of them out. when i come to social media again i will call your name so that you will bring my money if you no bring my money i know how to come collect am for you spiritual and physical that's me i suffer for the gbe well well person cannot intimidate me una know una sef for the nddc road three of una make una bring my percentage una come do my thanksgiving una come thank me one yellow well well short e no e sense. di academic staff union of university wey be asu don come out to come tok say 84 of dia members wey be lecturers dem say dem don kpai from dat kain may go reach august 2024 and dem kpai say because federal goment no gree take pay dem salary as asu president na im come out come yarn dis tok wey professor emmanuel osadeke na im yarn dis tok on top channels television. afta di local government election wey dem do for inside rivers state kasala still continue to dey happun as anoda set of political toks dem don go burst enta inside anoda local government secretariat to come dey scata all di chairs and canopies dem wey be say dem dey front of di secretariat na so dem come later come break di gate of di secretariat come enta inside come dey scata evritin wey dey there and dis gbege happun for inside rivers state yesterday october seven twenty twenty four. di govnor of central bank wey be mr olayemi cardoso don come defend banks dem wey be say dem choose to increase dia interest rate wey dem call monetary policy rate to 27.25 percent as im come dey tok o say na very necessary move to control inflation and also excess money in circulation. di founder of living faith church wey be winners chapel wey im name be bishop david oyedepo don come tok say federal goment don finally come approve di construction of airstrip for inside the faith tabernacle canaan land as im come yarn say no need to go airport before im go fit fly in plane e say im go from just the faith tabernacle fly go anywhere wey im wan go for the whole world still come back park im own plane for there and e yarn dis talk during the tehila night for inside covenant university chapel canaan land on sunday october 6

Amen. Spidality mama don come out to come dey cry dey beg Nigerians dey say make dem help am o as im come talk say im son dey miss o and im dey beg Burna Boy say make im release im son for am after we say Spidality come out to come dey yarn mouth bua say Burna Boy with PDD dey knack theirself anus as mama come dey cry say im know say na Burna Boy

So he notified my family that Burna Boy came with his team and they picked Darlington up from his house. Ogbonge activist lawyer will be Deji Adeyanju don come out to come chook mouth on top the Burna Boy and Speed Darlington matter as im come talk o oh, say he just follow Speed Darlington take talk like thirty minutes ago. say true true say na on friday october 4 to 2024 na im dem arrest am for inside im house wey dey for lagos state e come later come carry am take go abuja say na burna boy na im write petition against peter darlington as barrister deji come dey promise say dem don dey chook mouth on top di matter and dem go make sure say peter darlington comot come out. di pipo of rivers state don come dey do and no gree protest as dem come burst enta inside street of rivers state to come dey protest dey call on president bola ahmed tinubu say make im sack di fct minister nyesom wike make im comot for dat seat say becos na nyesom wike dey scatter rivers state say because im don rule im eight years finish peacefully make im allow another person to do im own tenure as dem come dey yarn say because wike no be god at all and im no go fit do anything for inside rivers state. even as he called on President Bola Tinubu to sack the FCT minister. I am telling the IG of police that if any building here go down,

ticket come enter inside their plane na so the flight attendant dem don come out to come pursue dem take comot for inside the plane say because wetin dem wear no good at all and dem wear crop top oh, as dem pursue dem take comot say the dress wey dem dress dey against the flight rules and regulation. So I was kicked out from the flight from Spirits because I'm wearing a crop top. She's kicking me out. I'm coming back to the gate.